Chisamba machisa. Chisa.
Kukula.
Izenzo. Izenzo. Kukula.
Pamusoroi mhuri yeZimbabwe. Pamusoroi vatariri vese vari kwese kwakasiyana siyana. mhiri kwemakungwa, mhiri kwenzizi, mhiri kwemadhorobha edu, pamusoroi vakuru vari pano, our leadership, Vice President Biti, Vice President Kore in absentia, vari kwaMutare, Vice President Professor Welshman Ncube variko Bulawayo pamusoro icheya vedu Tabitha Khumalo in absentia our vice chair Comrade Sikhala our Secretary General Comrade Charlton Wende our Deputy Secretary General Baba Vachimhini vari pano utungamiriri neutekwachekwa hwese huri pano also pamusoroi mutungamiriri wedu agadzirisa kuti zvidai baba vazvizwai neukuru hwenyu hwese hwamunahwo hwekuorganizing department our spokesperson advocate mahere our members of the standing committee here present nhasi zuva rakakosha

Kutimbunyikidza kuti tisasangana nemi tikuudzei kuti tiri papi. Gwara renyika nderipi? Gwara remusangano nderipi? Saka nhasi taungana pano kuti tingouya kunhanga nyaya yekwatiri kuenda. Taona kuti nyika yasvika pakaoma, nyika yaomerwa. tiri kusangana paerally taitoda kutinge takazadza mumastadium kumaprovince asi hazvigoneki nokuti tiri kumbodzingirirana nechirwere chanetsa munyika muno dzimwe nyika dzose dzine dambudziko rekorona haisi zimbabwe chete asi isu tine matambudziko maviri mapandemic maviri the corona covid-19 pandemic nethe authoritarian pandemic The dictatorship pandemic ndo mapandemic akatiunganira ari maviri achikomberana rimwe nokoko rimwe nokoko asi izvozvo hazvititadzisi kusangana ndosaka taita iyo ino yatiri kuti irali irali ino tiri kusangana nyika ine gore reema gore rakaoma rokuti zvinhu zvakaoma munyika muno vanhu muri kunonga soswe nemuromo Muzvipatara hamuna unobatwa nekutambudzika kwevanhu. Muzvitoro ibata mupfupi bata murefu idyechwe imhere yoga yoga kwese kwatiri kupinda. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nemitengo. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nehurumende. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva mukurarama kwavo mafambiro avo. Vazhinji tinoziva kuti tisangana pakadai munoti ko vatungamiri vedu vari kumbozvionawo here hongu tinozviona tinozviziva and we take the responsibility yamakatipa imi seelectorate seriously tinozviziva kuti pese apa zvine simba rinobva kwatiri kana taakudaro zvichimira saka takaziva kuti mese muri kuchema kuti toita sei vazhinji havanganzwisi mafambiro atinoita Isu seutungamiriri tinoteerera imi nekuda kwenyu, asiwo tinoteerera vanotiteerera tichiteerera watinoteera. Isu semusangano tinoremekedza Mwari. Pamunonzwa tichitaura paya kuti God is in it, haisi slogan. It's a statement of faith, a testament of what we believe in. saka tichiterera zvamunotaura tinobva tatererawo zvinotaurwa nemuridzi anotitungamirira kuti zvifambe so the voice of the people is the voice of the people and the voice of god is the voice of god vamwe vangu ano the voice of the people is the voice of god aiwa iblasphemy ipaganism hazvinzarwo mwari haafananidzwi nevanhu mwari ndimwari saka zvizive izvozvo Mukadzi vanotaura kudaro vanenge vakambopfuura nekuseri kwechechi vakasanzwa mashoko zvakakwana. Vakanzwa mashoko zvakakwana vanoziva kuti Mwari kana votaura vane matauriro avo. Uye Zimbabwe payake zvino hama dzadiwa ndisati ndapinda munhanga nyaya yangu yakuda mutungamiriri anoziva iwo Mwari. uye anoremekedza ivo vanhu vatinotungamirira. Yaakuda mutungamiriri kwete anonge achizvitutumadza asi akazvideredza. Yaakuda baba kwete bhinya. Yaakuda baba vanoziva kuti vana kana vachinge vakanganisirwa vanoitirwa zvakanaka kuti zviite zvakanaka. Nyika ichichema zvinhu zvinogadziriswa. Saka ipapa tinoziva kuti nyika iri kuda mufudzi, a shepherd, anonzwisisa kuti kana vanhu vane zvavanoda hauti tsvimbo mugodzi vanhu havarohwi kana vachidemonstrator vana kana vakaridza mhere unomupa chihwitsi kuti anyarare haapuhwi pfumo kana banga mukanwa kuti ropa ribude sezvinoita umwe wangu aripoyo saka nyika iri kuda kuti dai zvaigona pava nekuona kwababa varimo zimbabwe needs a father zimbabwe needs a shepherd Zimbabwe needs a leader. Pari zvino hapana aripo, aripo aripo asi hapana aripo. Nokuti munoona nezvakaitika nezviri kuitika. Hakuna musha unonzi una baba vana vasingaendi kuchikoro. Hakuna musha unonzi una baba vana vachifa nenzara zuva nezuva. Achirara vasina kudya. Hakuna musha unonzi una baba vana vasina mubhedha vasina pekurara. Naizvozvo Ndakunopinda panyaya yekuti rally yanhasi inombova rally yechii nezvinhu zvitatu zvatinazvo. Chokutanga tiri kutaura nezvekuti patiri kuenda mberi uku agenda 2020 yakambomira sei? What is the state of the nation? What is the state of the economy? What is the state of our communities and livelihoods? Saka tichataura panyaya yokutanga nemabig fights atakatanga nawo isu tine muono wetwiza zvamunoona takadai and im very proud of the team that you see here ndosaka tichiti zanu chero ikazama kuita sei takasunga zvakasimba havati divide havati wisire pasi we are one and united so ndosaka muchiona vabweza vamwe vari kuti a muri kuona zviri kuitika izvi musangano waakudonha hakuna anorwa chakadonha hakuna anowisira chakafa pasi mukaona honde anayo vari kuziva kuti musangano wakasimba ne ndo musangano hurumende iri kuuya manje manje ndo saka muchiona vane hondo nesu asi hatina dambudziko nawo the fact yekuti vanoti blema chero chaitika mvura yakasanaya mdc alliance economy ikasafamba mdc alliance eh vekunze kwenyika vakasawirirana nawo mdc alliance hongu mukaona izvozvo zvichiitika kurakidza kusaziva kwavo hakuna imwe nyika inova neopposition kana in alternative government sesu inoblamwa nekucreditwa for the things zvinoitika munyika the way we are blamed everything we are credited kuti tisu tinozviita even tatisina kuita pakabatwa chibharo vanhu mdc alliance asi ugoona kana vava kuda kugovana nhaka yedu isu hatisipo vanobva vakrieta zvidzimati zvavo kuti ichi ndo chatinotarisa ndo mdc chaivo kana pauya kuti akuda kuti paonekwe chaizvozvo kupomera mhosva tisu tinomiswa izvozvo tinoramba bodo nada We don't want and will not accept that. Chisa mama chisa. Chisa.
Kukula.
Izenzo.
Izenzo.
Kukula.
So chokutanga inyaya ya agenda yemunyika tichitaura dambudziko riri munyika nderipi. Isu hatirapi mhopo iri padama. Tinorapa chaita kuti musoro uteme chakonzera mhopo iyoyo. Zimbabwe tiri pama big fights ne agenda yatina number one inyaya yekuti Zimbabwe iri kupeya what I would call the legitimate price, the legitimate cost, the legitimate burden nonyaya yokuti hatina kugadzirisa mutungamiriri anodiwa nevanhu nepeople's government ticharamba tine dambudziko rokuti hatigoni kunoadressa the issues dzevanhu chinoadresa maissues evanhu is the confidence of the citizens in those who are leading them tisati tainda kuiconfidence yeinternational community we need the confidence of the citizens and the national community and isu tainda kumakwikwi naamnangagwa mnangagwa anga ane mavhotsi ari pazasi peatakapuhwa isu iye ndobva anozvitsveta pamusoro tikati zvawazviisa pamusoro chienda nenyikaka dei anga akachangamuka uya wati mufanami uya ndiwe une uchenjeri hwakati o oh, uchange uchangoburwa tokupaka nokuti zvikomo zvinopanana mute iwe uri churu indiri gomo tokupawo kuitira kuti uve neudzamu hunoenderana nemamiriro edu uyo tovoto haasi kuda kunzwisisa nyaya iyo saka toda kuadresa nyaya yethe legitimacy question nokuti vamwe vanoti munyika muno tine problem yeeconomy bodo economy is a symptom of the underlying problem yatinayo munyika hama dzadiwa muri kudzimba makagara makaterera the problem of zimbabwe is a leadership problem it is a governance problem it is a governance question kumwe kwese mungaenda musati magadzira ipapo nelegitimacy yenyika hakuna chatinokwanisa kufambana chechipiri ndichataura nyaya yethe state of our democratic struggle ne onslaught yaitwa kuma citizens the attack on citizens is the second issue I will touch on then ndapedza kudaro ndokupai way forward kuti tiri kumboenda kupi ndakuudzai kuti nemuono wetwiza nenyaya kuti we are your leadership tinenge tiri mucockpit mucockpit munoonekwa zvisingaonekwi nevari kucabin zvamusingaoni nezvamusinganzi tinozviona tisati tanorova chimvuramahwe tisati tapinda mustorm tinei taona kuti kwataa kuenda kwakamira sei tinokuudzai kuti chimbomirai sungai mabhandi ike zvino chibvisa henyu tangai kunomwa mvura vanowa mawise water sana vasikala inwai vanoputa sana vahwende putai henyu vanorara vasingazive kuti kumavirira ndokupi kumadokera vanenge vachiita havo mutihwa itai asi toda kukuudzai seutungamiriri kuti kana mukaona tisati takuudzai kuti zvakwana Musafunga kuti hatisi kuziva zvazvinoda. Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munhu wese anoda kuita mutungamiri. Yeti mutungamiri anenge aripo ndiye anopiwa vision, imi momusapota nekukorekta nekuperfecta that vision. Padambudziko tinoda kuti mukada kuita driver umwe neumwe hakuna kwatinoenda. Tinofanira kuti tinge tichibva panyaya yekuitirana nharo zvasvika here hazvina kusvika here tinobika hongu ipoto asi mumwe anogona kuti moto mumwe anogona kuti mugoti mumwe anogona kuti mubiki Chatinoziva ndechekuti zvose izvo zvinofanira kuvapo kuti tikwanise kubika nyika igute, nyika ifambe. Saka ndichataura zvinhu zvandataura izvi zviri zvitatu nokuti nhasi irali chisa mbama chisa kukula izenzo
isu tiri pachena ndataura ndikati chokutanga patakatanga gore ra 2020 takataura kuti gore rino tine agenda ine ma5 big fights Number one, takati kune fight yepeople's government. Number two, takati kune fight yemalivelioods and better lives. Number three, mukarangarira tichitanga takataura kuti gore rino tichange tichikambena kuti munhu ngaapuwo us dollar because mari ine dama mari inoshisha mari inoexpire haisi mari matishu haabatsiri nyika kuti iende mberi vakati munopenga ike zvinovapa taatiri nokuti sinobatsira kure kure tichiona mberi Iye vanobatsira kare kare vachiona nekunonoka. Saka tatakazoona nyika yose yakuchema yakuziva kuti takuenda kunyaya yekuti vanhu vapuwe US dollar. Tiri ipapo munozviziva mese kuti patakataura maissues atakataura kutanga kwegore takati number 3 inyaya yemafreedoms nesecurity yemacitizens mukatarisa nyaya yanetsa gore rino inyaya yemaabductions inyaya yemarests inyaya yemahuman rights abuses iyoyo takagara taiona kuti nyaya yatoda kunangana naye tichienda mberi chechina pakutanga kwegore muna january patakaita agenda statement yedu takati nyaya yecorruption inyaya yaticharwa nayo honai corruption yaita kutekeshera yatanda munyika serunyemba yaita kufunda chibondokoto semuramu auya kuzogara paguru haadi kutombobviswa zvachose uori hwavako hwazara kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira uori chete asi uori hunotangira pamaelections the corruption of elections is the corruption of all corruption vanhu vakabira sarudzo zvinobva zvazvara tumatwins zvinozvara tuvana kusvika tumagotwe twecorruption tokupesira takati gore rino tine ishu yakakosha nyaya yeconstitutionalism nyaya yebumbiro remutemo nyaya yokuti munyika muno toda kuona tichiita implement zviri muconstitution ndo yamuri kuona yatsviriridza vakuuya kwamuri vachitova kuda kuti kugadziriswe nyaya yebumbiro remutemo isiri kuti ayewa musagadzirisa bumbiro remutemo rakabva kuvanhu moda kuripasa gadzirisai mutemo zvizukuru zvinoita kuti tiite align not amend the constitution

but also at a national level and internationally in terms of the challenges that we are having and we are seeing zvose zvatiri kuona the suffering of the people ndichazanganisa nechirungu because kune vari kunzwa kwenyika andanzwa kuti vakumbira kuti vanoda kunzwa mashoko atiri kupakura pano so i will be adding english ngizakhuluma lesindebele so ngizazanganisa kahle kahle sifuna ukuthi hayi sinqobe ndawonye sihambe lo musa sihambe le power lo nthando so that things are able to work and work the way we are going to do kwalumba loko ndichataura watonga kuitira zvinhu zviita muri kaboto maucheni so understand kuti nyika yedu is suffering from what i termed the authoritarian pandemic authoritarian pandemic akatanga mazuva amugabe the pandemic of authoritarianism persists and subsists our hope was kuti panouyawo mukoma wangu munangagwa and some people have said unomuti mukoma nei because for us politics is not supposed to be enemity politics is not supposed to be adversarial politics is supposed to be competitive the one ane mabetter ideas achienda kumberi anenge asina mabetter ideas achisara kumashure so thats why ndichirifeya kwaari ndichimuremekedzawo but manje manje ndichatadza kuremekedza nekuti tinonzi mukoma mazano ukanga wane mazano asipo unoita munin'ina ndindenda mukoma nekuti ndiye ndichibata ndinoratidza kuti ndini mukoma wake so we have to deal with this legitimacy burden but to be able to deal with that tinofanira kuataka poverty tinofanira kuataka nyaya yedisease

1980 tasvika kuindependence gore rino tati nemakore mangani vasikana 40 years gladys ukatarisa pa 40 years kuti chatakaindira kuhondo chaicho ndechipi you will see that most of the fundamental questions have not been answered takaenda kuhondo for one man one vote takaenda kuhondo for the sovereignty of the people Takaenda kuhondo tichida kunoremekedza kuti munda iende kuvanhu, land to the people, umutwaro womuhlabazi. Handizve mwana wevhu ndozvatakaendera kuhondo kuti ivhu riuye kuvanhu. Most of those things have not been addressed. Ivhu rakauya kuvanhu, vamwe vakanotora barika reivhu, vamwe vakanobvuta minda. Minda haina kugovewa zvinoenderana nokuti unouda ndiani. uye vazhinji havasi kushandisa munda zvakanaka vakutoita corruption ikoko so munoona kuti 40 years later we are still debating nyaya yamaelections nemaranirwo anoitwa 40 years later tichine dambudziko rokuti mawar veterans edu achiri kungoramba achivhetwa wakamboona kupi vetting ye40 years four decades muchivheta mawar veterans anofanira kupiwa mari isu patinopinda this is an overnight job tangopinda chete mawar veterans computerized digital smart approach Ipai varwiwo rusununguko mari, vachengetwe, varemekedzwe nokuti vakarwira nyika yedu. Those things mukatarisa zvatinorwa nazvo zvidiki. You go to the rural areas 40 years later, there is no thank you, hakuna dange, there is no appreciation of the role of the rural people in terms of their support and governance yavakapa vachirwa hondo. We need to make sure that we go back to the rural areas that are neglected, forsaken and forgotten. 40 years later tine one tv munyika mose one tv munyika mese one television station in a country with so eloquently educated intellectual people inokurakidza kuti chirwere chiri kubata hurumende chabata macitizens 40 years later unoita munyika mokuti vanhu vanoita public transport mapickup truck kusanganisira masoja edu nemapurisa In other countries, a pickup truck and a lorry are not supposed to be a transport for human beings. They are a transport for goods. They are transport for tonnage yezvinhu zvinofambiswa chikafu asi unoona kuti our people are exposed vanopinda mumapickup truck asina masafety mechanisms it shows that we are backward it shows that hatisi kufamba ndikutaura nyaya yepeople's government vanhu vezimbabwe People's government is important. People's government haiende kunopazira vanhu misika zvatakaona zvichiitwa vanhu vari mucovid vakabatwa nedambudziko iwo uya wapazira musika. People's government haiende kunopazira vanhu kana kuuraya vanhu. Hakuna hurumende yevanhu inoisa masoja mustreet. Masoja basa rawo nderokutirwisa kutibvisira vavengi kwete kurwisa isu varidzi vemasoja nokuti masoja ndeevanhu masoja haasi ehurumende masoja ndeevana vezimbabwe izvozvo zvinoratidza kuti hurumende yedu inenge iripo haisi yevanhu we need a people's government hakuna hurumende inoparadza masalary evanhu the way we have seen kungomuka so vanhu voparadzwa masavings vanhu vakashanda ndakaona vakanga vari mapensioners vavezera vanogara vachitambudzwa vachimira makiu hapana zviri kufamba 40 years later we still are having questions that are not supposed to be debated because hatisi kufamba what is it that we are doing we have to bring an end to all these things tidile nethe leadership problem tidile nethe leadership question Hazvinetsi, Likwanyu wakazviita kuSingapore, Mahati akazviita kuMalaysia. It's leadership stupid. When you have a leader anenge ane vision, you will see kuti provision naturally follows. But kana muna leader anenge ane division, you will see kuti disunity, anarchy and pandemonium, halabaloo becomes the order of the day. That's why muchiona ma disorder in the economy, disorder in the government because hakuna munhu ane vision ari kumberi. Where there's no vision, people perish. They say in the Bible, vision is an inspiration. Vision is the ability to articulate my issues and end up in bed. We will be able to do it. Tine ma minerals. Tine a lot of things in our, in our, in our advantage. Nyaya yemigodhi yatinayo, beef export. Munoziya ka comrade biti patati mu government. Tichishanda na mudhara Mugabe. Takanosvika tikamugadzirisira zvinhu within weeks. Zikazi vakomana mai vepi. Tikati aiwa, vakomana vanouya kokupedzisira. ende taiziva kuti kuda kuyazopedzisa basa hataiziva kuti pachaita mwari pakati pedu ye mukomana azopinda uyu ari kutikanganisira zvinhu we are very clear in terms of where our economy is going tine agenda yedu yatinoita implement kana mangoti pamukana so isu tiri papo panyaya people's government We pledge to change the governance culture in this country. Chanetsa munyika muno tine inonzi state party conflation. Kunobatanidzwa party nehurumende zvakatosiyana. Hurumende ichengawo semananga hapana risina mhodzi. But kana tichitaura party, party dzinenge dziri ikoko. Eh, vanhu veMDC Alliance mapinda hatiri zviya zvokuti kwanzi our turn to eat. There is nothing to eat when you are in government. Toda kuti vanhu vasevhe vanhu. Ndorimwe dambudziko ratiri kuita even kuma local authorities. that we are changing individuals but not changing the country. We are changing the, the, the scripture and the actor but not changing the act. Makanzela mamwe nemaMP mamwe nemfunga tiri kuenda kunodya. Hapana chinodyiwa muhurumende. Hurumende is not a place of feeding, is a place of service. Yes. A place of delivering services to the people. Ndoda muziko ratinaro newakawanda. Ukavaudza izvo vanotanga kutadza kunzwisisa. nokuti mweya wavo wakazara nedhimoni renyika dhimoni rokuba dhimoni recorruption let us be smart let us change our culture let us change our structure yegovernment so that we have a clean mean and more importantly very smart government that is able to deliver maservices isu muhurumende yedu ndaona mugovernment muno mukwanzi paroda kuvakwa chimwe chivakiridzo kana kuti stage iri kuda kutsvetwa it shows you kuti vanhu vari wired wrong unoda kuita zvinhu zvisina kana nebasa rese wakutiudza kuti unoda kuuya kuzovaka mudhuri instead yokuti unge uchivaka mabuildings instead yokuti unge uchivaka infrastructure uri kufunga zvokunovaka chimudhuri statue yeaunda kunotsveta iwrong priority isu takataura kuti our heroes we honor but we don't worship any human being we will not worship the dead ticharemekedza maheroes edu ende tichameka shuwa kuti tinopa hero status kune vanokodzera yeah, sure. under our government mm. hero haitwe nepolitical party anoitwa neboard reindependent mm. rinotaura kuti uyu akarwira nyika mm. kusports uyu akarwira nyika kumusic uyu akarwira nyika kuagriculture uyo akarwira nyika mukuveza uyo akarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika ndo zvatichaita muhurumende itsva heroes eka hongu inogona kuvapo as a historical mo monument but hatigoni kuti te heroes eka yemapoliticians especially some of the politicians vane maquestionable credentials we want this to be addressed because ndo zvinoita nyika yende mberi chechipiri nyaya yemalivelihoods ndataura pano vabiti mataura nyaya yemalivelihoods are not going to the details but munhu wese anoziva kuti yangu vanjake nja munhu haasi kufema munyika people are struggling to ake out a living vanhu can't breathe there is no industry tese tine matambudziko manesi ari kuchema they can't breathe madokta ari kuchema they can't breathe where on earth would you have a doctor anotambira mari less than 100 dollars is an insult kudzidzisa dokta ihondo Kune dzimwe nyika madokta ndo anopuwa mari yakawanda. Kune dzimwe nyika I was in Germany. Maticha ndo anopuwa mari kudarika yose nokuti vanoti dokta anobuda muna ticha, president anobuda muna ticha, munhu wese anobuda muna ticha. Nembavha sedzimwe dzatiri kuona dzinobudawo muna ticha. Saka ticha ngaapuwe ruremekedzo rwokubika zvinonaka nezvinonhuwa nokuti ndiye anobika. Our teachers are suffering. We need to make sure that they are able to breathe. Vanhu mapensioners have already made it mention of this. You know kuti mapensioners nhamo yavanayo mari yavo has been eroded. Vazhinji vacho vanongomuka nenyaya yekungoti policy inongouya there's a matter andinoziva iri mumacourts yekutambudzwa kuri kuitwa mapensioners edu. Macotton farmers hakuna wasiiwa vari kuchema ndakafonerwa nemacotton farmers vakati mari dzedu tiri kupiwa imweni us imwe tiri kupuwa rtgs tatanzi topuwa paikokeshi ikokeshi akangomuka achinzi haichashandi inyika rudziko inoita zvakadai makambozvinzwa kupi kana zvinoitwa kustock exchange yavharwa stock market yavharwa ecocash ndo inconsistency inoundermine the confidence yenyika ivo voda kuuya kuzotipomera muroyi anonakirwa nokupomera asi haazivi kuti iye ndiye muridzi weuroyi hwake if you look at what is happening kumatobho akufarmers there is no incentive for them because unoenda kunoti iwo unotengesa tobacco out there but unovatorera mari wowapa rtgs ukorokoza its not Good for a government to be a government of crooks. Yes, you can have citizens who are crooks. That's why we have laws. But when the government become a crook, there is a difficulty in addressing that issue. My issues you are ari pama livelihoods. Vanhu mudzimba havasi kudya rinopisa, our workers can't breathe. Disposable income akuchina. That's why takati kunoda kubhadharwa US dollar kumunhu wese. But unoona akomana ezano vanoshamisa. Kubana mari yekorona. Unoziva kana waya muraini unoti unoba mari yechema parufu. Washata nekuti we have lost my morals ese. That is the lowest of the law. Haube mari yevanhu vanotambura. Haube mari yapuwa as a donation. Haube mari munguva yerufu. Parufu hapadi kuti uwedzere rufu nekubira afirwa. Afirwa haatarisi kumeso. Musadaro kuvana veZimbabwe kuvabira zvakadaro. Izvozvo idambudziko ratinaro. Onai. iko keshi munhu wese about 83 percent to 87 percent vari paplatform iko keshi wongomuka kuti hakuchina izvo mazviwana kupi munozipuhwa nani hapana ari kuziva inflation yanga iri officially about 756 but if the actual figure i think is above a thousand you know because we have a problem in this country Munhu wese apa kumukorokosi. What are we promising? We are pledging nyaya kuti ine alternative government. The issue of living wage is a priority. Respecting trade unions and also my labor rights. Making sure that we resolve the current crisis. Isu takataura kuti tikapinda semapindiro atiri kuita manje manje takuudzai mapindiro edu. tiri kugadzira nyaya yecurrency situation in the country let's go nebasket of currencies tobooster nyaya yeproduction tobooster nyaya yeproductivity tobooster nyaya yestability tobooster nyaya yeconfidence in the market neease of doing business togadzira kusekiwa property rights kwete kuti munhu une purazi rako panongouya mumwe woti taakutodya tese nhasi maswera sei hakuna nyika yakadaro yokuti inongova donga watonga ndakaona kest apindawo munyaya yoyo my sister the great swimmer she's now swimming into the farm ende tiri kuti unoenda kunodigidha kumafamu ikoko kunei iko kumafamu kwaunoda kudigidha ikoko saka tinoda nyaya yemaproperty rights nyaya yevarwere ngavarapwe malivelihoods basic and minimum requirements look at nyaya yecovid At the moment, vanhu vakapromiswa magovernment promises munoaziya tiri kupa industry about 18 billion hakuna kana kambani yati yabatsirwa vanhu vari vulnerable tiri kubatsirai ne600 million it was nothing but hakuna chapuwa kana chapuwa hatisi kuchiona kuti chiri kupi so these are the issues we are dealing with panyaya yecorona virus ipapo pacorona apa makamboona kupi nyika yakuti inongouya yoti hakuna is indefinite its a violation of rights of citizens a leadership inofanira kuva neright yokudzidzisa vanhu kuti zvichasvika pakati zvatiremera todzoka kwamuri kwete kuti its indefinite this must stop we can't allow this yes. people cannot have a, a, a, a, a lockdown in perpetuity it has to stop and we have to stop it as zimbabweans because yes tinofanira kufaita disease but we must not hide behind authoritarianism kuti tibve taita manipulate marights emacitizens edu izvozvo toda kuzvigadzirisa kuti zvifambe tiende mberi nyaya yecovid yes yakatiomera we know we have recorded the number of people who have suffered i looked at the number of people who have been arrested 87000 to date Kubva musi wa 20 March vateswa vashoma pane vasungwa. It shows you the government's mindset. Kuti basa ndirongoti batai munhu. Unobata munhu kuti ngatibate corona siyanai nekubata vanhu. Yes. Nokuti mukabata corona munoita ma ideas anoita kuti muende kuvanhu. Batai munhu. Rovai munhu. Simba ugotsi. unoda kudii ungapedza nyika yese yamakuwa ungatungamira makuwa we want responsible capable leadership a state iri responsible ndo nyaya pamaliveliwoods yati kuti toda kugadziriswa iyoyo isu have a clear plan post covid takati panofanira kutova nepost covid economic plan yokuti tinoita sei nenyaya yemavalue chains aitwa disrupted our economic steam has already finished the blueprint yedu yokuti isu togara tingomhanya tiri paline kuti tikangonzi chatsva tapinda mugame and tapinda mugame tinogohwesa within first two minutes given half the chance will score twice that's how different we are from vakomana ngokudaro kwamukana ndipe umwe mukana ipapa akuti waita kufokasa 2023 kuti uitei takupa mwana wenyu chabuda hapana wakuya kuti ndipei usiku humwe tatipe mukana tizidzokera unoitei usiku hwani kana wakatadza upenyu wese chiisa mbama chisi kukula nyaya yeuori yabatwa kudhara handichapinde mairi unoziva munyika muno taita uori asi takasiyana uori hwedu nekumwe kune dzimwe nyika vana quilo gate vana covid gate vana diamond gate ese ana agrigate ma3 billion akabiwa corruption is killing us Corruption is killing us. It is the center yema problem edu. Chiri kunetsa ndechekuti corruption yese iri kunoperera pamunhu akagara pamusoro. Ndosaka muchiona kunoita investigation ita catch and release because corruption yauraya nyika inongodzokera kupi? Hove inoora kubva nokumusoro. Usaenda kunotsvaga gwaya kuti ndirigadzire musi wewaro. Musi wegwaya hauori, chinoora musoro waro. munhu anofanira kuziva kuti kana uchidhila necorruption inotangira kuna vari kumusoro kana pari pamusha inotanga nababa vana vakaona baba vachibira mai vanoteedzera izvo nokuti vanonga ti staira ifashoni yemusha saka zvese zvamuri kuona zviri kuita necorruption kunana zisco kunana zinara kunana gmb taparadzwa necorruption we need to deal with this once and for all makaona report yakaitwa kuparliament makaona mainvestigations akaitwa naauditor general anoratidza kuti muhurumende maita huori hunochamisa but we must get ready to deal with this and attack this number four is the fight yecorruption uh, Fight yema freedoms. Panyaya yema freedoms you have seen kuti literally every other person is under attack. Ma journalists akasungwa, ma lawyer akasungwa, vema church vanombunyikidzwa. Uyai kuno kumutsanyo, ndakaona vanhu vashedzwa kumutsanyo, vafundisi vakundisheya, tashedzwa kumutsanyo todii? komobvunza ini ndinda kushedza here kati aiwa toda kuziva tikaendako eh, muri kuzoti hamuzotivhikitimaisa kati hatidaro takasiyana neava Endai munonamatira uyo ndokunodikwa munamato. Chiedza hachidikwi kuchiedza, chinodikwa kurima. Endai munotungidza chiedza paState House, zvinhu zviite zvakanaka. So tinoda kugadzirisa nyaya iyoyi, nyaya yemafreedoms evanhu. Honai maabductions, vari kunyepa the whole country, the whole world. vanhu vari kuzviita self abduct ndiani ungazvi abducta uchiachivha chii uchikuvadzwa even isusu what do we benefit we are not sadists we are not masochists we don't benefit from kurwadziwa kwevanhu tinotorwadziwa what would want is kuti nyika ibatane pamwe chete ende mberi but look at what they do munhu atorwa majournalists asungwa malabor leaders asungwa matrade unionists asungwa everyone look at what happened to the three uh, female ladies vana johana mamombe netsai nasicilia kuzvambarazo instead yokuti ivo vachienda kunoinvestigate was maiparirwa mhosva ndo vakutosungwa tinokudai zvakati zvakati thats unacceptable thats unacceptable and we want to thank the united nations for putting the eye on zimbabwe to deal with the issues hakuna mucitizen asati aitwa abused asati aitwa violated one way or the other vamwe vakaitwa tortured vamwe vakaitwa abducted vamwe vari kusungwa vese maleaders amunoona kudayo vane machaji chiti avanawo anenge akambovhurwa nemadocket matactics ataifunga kuti anenge achienda namugabe but we are seeing kuti ayewa shira haisati yasiya muririro wayo zvavaingoita ndozvavari kungoita they forgotten nothing and learned nothing so musharudziko unorizwa mhere mangwanani ega ega neusiku wega wega musharudzii nyika rudzii inozara ruvengo rwakadai ine misodzi yeruzhinji iri pamatama chisa mama chisa chisa gukula izenzo izenzo gukula politics dzinofanira kuva dzedumbu dzesadza dzebudiriro dzekudanana dzekuvaka dzokuwirirana but mukaona politics dzatinadzo mahumbwe ekungoparadzana nokukuvadzana tichapedza panyaya agenda item number one nyaya yeconstitutionalism isu semdc alliance semazimbabweans tiri kutaura kuti will not allow the entrenchment of dictatorship neauthoritarian consolidation through the changing and amendment yeconstitution
hatiwirirani nazvo takataura kuti no to amendment yes to alignment hamungangoite ah, unilateral act yokuti munongomuka from norway moya mototaura kuti isu taona kuti inoda kuchinjwa constitution yakabva kuvanhu ndeye vanhu dzokerai kuvanhu musati mauya nemaideas iwayo so we do not support amendment tiri kuona kuti haistori kune dzimwe nyika vanoita one party state muno uyo wangu yaari kudakisa inonzi one party man a one man state munhu one ari estate achireplace everything ndozvatiri kuona muno the 27 amendment to the constitution no consultation with the people will not accept that we want political reforms and those political reforms must be a product of an all stakeholders consultation tifambise zvinhu mberi tibatanise zvinhu mberi zvinhu zvedu zvifambe ndosaka takatsveta kuti what we need are electoral reforms electoral amendment so that we align mareforms edu nezvinodikwa nevanhu hatisi kupinda maelections asina kuchinjwa maelections we have done a price document rinonzi this is our principles for a credible election we want credible elections in this country hatidi kuramba tichidzokorora yokuti maelections haabudiswi ipapa anobudiswa mangwana aitwa meticulous verification nesome nicodemus you know masquerading we don't want that We want my elections kuti aitwe ende takaisa ma principles ne bureau ratinaro rema issues atoda kuti aitwe address. So there's no 2023, there's no next election without my reforms and resolving the past disputed elections of 2018. Mungazinyebera ende tine capacity yokuti atati hakutwe ma elections haitwe muno munyika tinayo because tisu vanhu vacho hakuna anogerwa asipo munhu akati handigerwi chero ukada mugera uchiti ndogera neremote kana bluetooth haumugeri Saka kana tati hatisi kuda kugerwa hakuna uchatigera panyaya yemaelections iyi. We want elections dzine mareforms, comprehensive reforms electorally, politically and of course mareforms atichaita to make sure that we align neindependence yemainstitutions. Ndibvumidzei Kuenda kunumber two issue, nyaya yanataura yekuti democracy is under siege, citizens are under siege, democracy is on trial. Makaona zvakaitika munyika muno, kusungwa kwanataura kuri kuitika kuvanhu vose, ndakurova chimbi chimbi chichinda way forward. Asi just understand this thing. Nyaya yauya ichiitwa munyika umu ndaona apa vachitaurwa zvakawanda fallacies, distortions, you know, falsehoods being propagated, MDC Alliance this, MDC this. Understand this thing. MDC Alliance is a separate political party yakasiyana neMDC team. Yes.
No problem.
Ungaenda kukoti mogoenda kumusha kumasangoma moenda kuma kune vakafa mozama kumutsa mudhara wangu tsvangirai moenda kumapostora hazvizochinje kuti mdc alliance ipati yakatosiyiwa yaitwa naiye tsvangirai akati isusu haticharambi tine mdc haticharambi tine mdc t taakuda kubatanidza vanhu biti wee huya kuno welshman wee huya kuno tadzokera kuna 2000 tiite chinhu chatakatanga chamisa we famba nebasa so musada kuuya muchitange muda kuumbiridza legasi yatsvangirai muchida kuipounda nokuti zvamuri kuita muda kudzokera kwakabva tsvangirai tsvangirai akasiya aronga tunhu twake he was an organized man akasiya apa mfana aripo ende takabata zvokubata zviya hamuna zvamuri kuzoita mukazama mungazama muri kungorova matama enzira isu hatidi kuenda kumusha kubhoera kunotitsvangira uye tibatsire kumakoti aa tinoziva kuti kumakoti kunoita zvakawanda tinozviziva but isu takataura tikati tatora decision yesupreme court haisi kuaffecta mdc alliance because mdc alliance yanga isiri before the court Tanga tiri kukoti iMDC yaitungamirwa naVaTsvangirai MDCT ndiyo yakanzi iyoyo dzokerai kumatongo munogadzirisa zvamakadii zvamakasiya asina kugadzirwa kune ngozi iri mumusha ngainoripwa iyo ida wada kana usingadi kudzokera kumatongo une musha mutsva waigara kwagutu waugara kugokwe haumanikidzwi asi anenge aida zvedongo unodzokera kwagutu unozvigadzirisa saka vana mwonzora ndakawana vakamhanyirana nacomic ndava kuno kugoko hasi kugona kuvaka musha wakanaka vadzokera kudongo vari kufunga dongo rinovabatsira asi dongo harisina denga kukula izenzo saka munonzwa nokunayiwa nokurohwa nechimvura mako Yes, koti tinoremekedza asi apa hatiwirirani nayo. Hatiwirirani nayo pazvinhu zviviri. Chokutanga hakuna koti inogona kugadza utungamiri hwebato. Yes. Koti basa rayo nderokuindapreta mutemo. Saka zvese zvakaitwa hesi tinoremekedza zvamakataura tinozvinzwisisa but hatisi kuda kuti munyebere vanhu imi vana monzwa kuti mdc tsvangira yakaviolata constitution National Council yeparty ine simba rokuti iti utungamiriri ndehupi ndozvayakaita izvo chisa mama chisa gukula we are part of rules and constitutionalism so hatizoudzwi zvekuudzirwa and hatiudzwi nemuvakidzani wedu kuti tinonzi constitution chii tinoziva constitution and takaiteedzera so zvese izvi zvokunzi ha ah, mwanzoro akumhanya achindinda secretary general mahumbwe ndaa mugoni kuita secretary general usina kudzokera kumembership to revive your membership and your leadership yakaexpire muna 2019 october pati inotaura kuti yataiva nayo kudhara 5 years papera yakatanga 2014 october ikapera 2019 october kubva ipapo hakuchina unogona kutaura ndiri mutungamiri kunze kwati wapohwa mandeti iyoyo saka izvi tiri kuzoona zvedu achidaro achitamba vari kuziva kuda kutemba unoza ukaona uri mutungamiriri wepolitics Woenda kunotsvaga kunoita muchato nebere kuti urwisana nababa wako. Waparara. Usafa wakaenda kuchikara chesango kuuya kuzopedza dambudziko riri musha. Nokuti chikara chiya chapedza kupedza nababa wako chinouya pauriwe. Yes. Chisa mbama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Mazvashona ndataura ndizvo. Yes. Saka taona haiwa pari kutorwa makanzila edu nema MP. Ndiani asingazive kuti munyika muno takaenda kunomination court tikava nepati inonzi mdc alliance ndiani ndiani asingazive kuti munyika muno takatendera nyika yose 88 valleys mumaruzevha tichikambena vanhu vachinzi mdc alliance mdc tokozanu chuzai yamunoda vanhu vakati tokozanu hatidi toda mdc alliance ndiani usingazive ndiani asingazive kuti takaenda kuconcord tapokana nenyaya yekubirwa kwamaelections ezmdc alliance Ndiani asingazivi kuti kuparliament takanyoresa maMPs edu eZMDC Alliance? Ndiani asingazivi kuti kuparliament tine mameya kumakanzuro tine mameya nemakanzela eZMDC Alliance? Zvino tiri kuzviona makambonzwa kupiwa kuti hurumende ndiyo iri kutoapila against the decision yecourt hurumende panyaya yemari isu hatisi mupolitics for money we are not in politics for benefits we are not in politics for assets we are not mercenaries we are missionaries our agenda is not to benefit ourselves takatosiyana nevamwe vamunoona chisa mbama chisa kukula izenzo saka haiwa iyo nyaya tiri kuiongorora tine plani vamwe venyu maakuvhunduka kuti vakomana kwatiri kuenda kuna vasikana Kwakamira sei Harvest House yatorwa? Aa, Harvest House musha weMDC Alliance. MDC haina kumbofa yakaita building inonzi Harvest House. I MDC Alliance yakaita chiwirirano nevaridzi ve Harvest House. So hauyo musha wekuchaudzokera. Kuti sitakati hatidi zvinhu zvemhirizhonga. kana taakuuda e, e, hatipedzi nguva ndakakutaurirai kungonosvika toti vasiri vepano chidii chitamai vepano gara henyu saka hatisati asvika ikoko nokuti isu tiri kuziva zvatinoda kuita toda zvinhu zvinoitwa pamutemo zvinoitwa pamurawo tisava nenyaya yemaproblems edu now ndinoda kutaura panyaya yekuti tiri kuenda kupi ndiri ipapo MDC Alliance makaona takalonja makadzi edu manyowani. We are already reinvigorating the party and rebranding. Ene vamwe venyu muri kutya kuti ah, tichazorwiswa vachazodai. Tine maanza isu tine nzira unzanzanza izvezvi so tiri kudira makeke munyika musavhunduka zvokuti hee vachazotitorera zita zita harina kana nebasa

kwete kuti unoda kurwisa mwana ari kuopposition zvinotinetsa zvikuru tichiona zviri kuitika tinoita mbari chestrategy chinoita kuti vanhu vadye makeke enyika kwete chimodho chiri kuitwa nezanu so that we are able to move together our focus is on job creation food for the people your future and your security what is the way forward vazhinji mukada kunzwa kuti akuenda kupi which is the third issue ndobva ndapedza tobva taita kuti basa redu rifambe zvakanaka chisa mama chisa chisa kukula izenzo izenzo kukula what we want is a free zimbabwe what we want is a democratic zimbabwe yes. what we want is a transformed zimbabwe yes. what we want is a happy zimbabwe yes. what we want is a prosperous country yes. but zvinouya sei zvinouya kana tagadzira paway forward isu takaya neinonzi breaking barriers initiative gore rino action is inevitable what we have said ndozvokuti action isu tichaita netime table yedu zanu iri kuuya ichiti itai pakati itai pakati aiwaka poto haitangi yangoda kunobikwa inotanga yavira yakwata muchiona kuti yakwata saka isiri kuona zvinhu zvedu tiri kugadzira yes we will get there very soon what we need is unity of purpose unity of direction and unity of action it's a call to all zimbabweans machurch matrade unions business, ma students, war veterans, tese ngatiuye pamwe chete tite demand real change. Ndakaona pane dzimwe ziri kurongwa nevamwe. Isu tiri kuti anenge aita nhimbe yake kana iri nhimbe yekuti musha mubviswe uroyi tinojoina nhimbe iyoyo nokuti nhimbe hakuna nhimbe isina kukosha nokuti nhimbe inoita kuti musha ugute. Yes. Saka we will support all democratic forces. Yes. All progressive forces yes. shall be supported. We will make sure kuti anenge auya achimira neajenda yekuti nyika inake tinobatana including even those who are in the state kana vachiona kutoda kubatsirana iri demo remacivil servants ari maworkers tinoenda kunovabatsira because what we believe in is a democratic Free Zimbabwe ye people's government vanhu vachiremekedzwa chiisa mama chiisa kukula izenzo izenzo kukula kukula izenzo so yes isu tiri clear chiri kudikwa munyika muno a three step solution what is the problem yatingati problem definition what is the process to resolve that problem and then what is the destination tiri clear kuti problem yemunyika muno ye governance How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism inosesekedza zvinhu toita mubatira pamwe toisa macomprehensive reforms nyika yaenda mberi then towirirana kuti akuita free and fair elections but mafree and fair elections iwo anofanira kuva ne a post election pre-election pact yokuti vanhu vanenge vaenda kumaelection vanofanira kuziva kuti tapedza maelection tichamira sei kuti hatisaramba tine conflict munyika muno we want people to be united and to work together as ma stakeholder zanu mdc come and unite to build your country we can't be a country kutaura politics every time slogans this slogan that

Ndakatotsveta team iri kushanda mumakomiti zvataurwa nacomrade scar kuvandudza vanhu vezimbabwe mirirai kunzi wakanataridza pito wamanda yekarira musazosiya basa ratakupai toda a chorus for better lives yes. toda a chorus for a people's government toda a chorus for justice toda a chorus ichaita kuti munyika medu muine constitutionalism ende tikuti gadzirirai nokuti mufaro hausi kure ini ndiri kunzwa maungirai mufaro Change is very close. I feel it and I know it. Kuti pane zviri kuitika manje manje vanhu veZimbabwe vakabatana in peace to exercise section 59. Tikati iwe newe ukaniterera wese wese kwauri ukaenda kunobatana nemwana wako, mukoma wako, hanzvadzi yako, baba vako, amai vako kana mhuri yose tese takabatana machechi mastudents pamwe chete tinoita chinhu chimwe chete kuti enough is enough saka shoko ngarifambe shoko ngaritekeshe kuti tataura isu kuti taakuda kuti zvinhu zvigadzirwe munyika solution takupai yereload so patakati return to legitimacy and democracy ine mastages okuti dambudziko nderei mareforms anodikwa ndaapi international reengagement yakamira sei that way